Амин, шулай булсын.
Наилә апа бүгенге тапшыруны кыска сорауларга кыска җаваплар аша башлыйсы килде. Ни өчен икәнен соңрак әйтермен. Сез әзерме? Әзер.
Яхшы.
Идеаль артистмы, идеаль кешеме? Ул ике мәгънәне дә үзенә э, җыярга тиеш, чөнки иң башта Кеше булырга тиеш. Аннары инде артист.
Йолдыз атылганда сез теләк телисезме?
Мин Ходайдан гына теләкләр телим. Йолдызларга карамын. Үзегезнең исемегезне яратасызмы һәм ул нәрсә аңлата, аның мәгънәсе нинди?
Үземнең исемемне әлбәттә яратам. Әнием, әтием кушкан исем. Аның мәгънәсе Теләкләргә ирешү дигән сүз. Шул мәгънәдә ул исем. Һәм бүләккә лаеклы, шулай бит? Бәлки шулайдыр. Спектакльдә ролегезнең сүзләрен онытканда сез дәвам итәргә кирәк? Мин мәгънә буенча үз сүзләрем белән дә кайвакыта әйтеп китәм. Иң кирәкле мәгънәне югалтмаска кирәк. Җөмләнең мәгънәсен. Тормышта иң курыкканыгыз.
Кешеләрне югалту, якын кешеләрне югалту. Сезнең яраткан афоризмыгыз, ниндидер йомры сүз, фикер?
Ничек дип әйтим, алар күптер инде. Шөкер ана кылырга кирәк.
Кешенең яше фикер йөртүенә һәм уйның йөгерклелегеннән тора икән. Һәм инде менә бүгенге тапшыруыбыз башында сезнең җавапларыгыз сезнең әле күңелегез белән бик яшь икәнне аңлата. Яшь дигәннән, Наилә апа, бабайлар чагындагы Хәлимәгез сезнең 70 яшьлек юбилейга махсус атап куелган иде. Һәм ул, менә чыннан да, Хәлимә Үзенең елларына бирешми торган, буйсынмый торган шундый бик яшь күңелле кеше. Сезнең арада уртак яклар күпме? Әлбәттә, күп, чөнки яшь буенча да, табигате буенча да, шартлар буенча да ул, әлбәттә, миңа туры килә. Ул әсәрне мин үзем яздырткан идем Илгиз Зәйниевтан, чөнки үземнең табигатемә туры китереп. Шуңа күрә алар миңа тәңгәл туры килә. Хәлимә, син миңа кияүгә чыгарга тиеш!

Ярар, Әнәс, мин уйлап карармын.
Хәлимә, бер минут вакыт җитәр сиңа.
Бер минут? Әти, әти.
Үзе һич көтмәгәндә кияүгә чыгарга тәкъдим ясады, үзе бер минут ди. Ярый, бер сәгать вакыт җитәме? Бер сәгать?
Бер сәгать.
Әйе. Син нәрсә, нәрсә? Нәрсә?
Кияүгә чыгуны шундый җиңел эш дип уйладыңмы? Аны нәрсә сөйлисең?
Бер дә уйламаганда андый адым ясаймыш, ә? Юк, инде аннары гомер буе үкенергә туры килер. Юк, мин сине башта белергә, өйрәнергә тиеш. Өйрәнергә!
Театрга яңа гына аяк атлаган Яшь Наилә нинди иде ул? Менә беренче мизгелләрне хәтерлисезме?
Хыялый идем инде. Әлбәттә инде яшь чакта күп нәрсәне көтәсең, ниндидер өметләр баглыйсың. Театр белән мавыгып, каядыр шул театр тормышына кереп китеп, Шулай итеп яшәдем инде яшь чакта. Үземнең хыялыма ирештем дип, үземнең теләкләремә шуңа каядыр куанып, шатланып яшәдем.
Иялә, сөйләлә, әбиң. Авылда ниләр бар? Шатланырлык хәбәрләр юк, кызым. Авылда ачлык. Хәллерәк кешеләр мал-туарларын суеп ашыйлар, ә хәлсезләре йорт-җирләрен сатып читкә ук китәләр. Халык арасында тир хастасы, зәңгелә авыруы, Ә сине күргәч, авылга кайтырмын әллә дип шатланган идем. Юк, телең әле аласы булма. Синең кебек ятим кыз бала түгел. Ашарып торган ирләр дә ачлыктан интегә.

биш ел элек э, Разил Валиев сезнең юбилейгыз кичәсендә татар музыкасына, шәһәр культурасын Рөстәм Яхин алып килгән булса, татар театрына аны Наилә Гәрәева алып килде. Ди. Менә бу фикер белән сез килешәсезме? Миңа ул фикер бик ошый. Разил әфәндегә мин бик рәхмәтлемен, чөнки ул чыннан да ничектер миңа туры килә, чөнки мин шәһәр кызы бит, мин шәһәрдә үскән. Рөстәм Яхин да ул каядыр үзенең музыкасы белән ниндидер бер яңалык керткән кебек музыка дөньясына. Мин дә шул үземнең яшьлегем белән каядыр яңа Заманча әсәрләрдә уйнап, үземне яшьтә, яшьтәге яшьләрне уйнаганга күрә, күрәсең инде, ниндидер бер театрга бер яңалык керткән кебек булдым. Ул бит менә Хикмәт ничектер минем шундый язмышым, минем иҗатым шундый уңышлы булуда, миңа калса, шартлар шундый туды. Чөнки мин килгәндә әле театрда яшь артистлар юк иде. Яшьләрне өлкәннәр уйный дри һәм менә мин аяк басу белән иң беренче сәхнәдә япь-яшь кызны, унҗиде яшьлек кызны уйнадым. Әлбәттә, бу ниндидер бер зур вакыйга иде. Театрда менә өлкән буын артистлар арасыннан сезгә иң нык тәэсир иткән ул вакытта Иң көчле тәэсир иткән миңа Галия апа Булатова иде. Миңа аның белән уйнарга андый бәхет, туры килде. Ул, аның тавышы, аның тирән сәхнәдә фикер йөртү, аның кичерешләрен сәхнәдә бирү тамашачыга ничектер менә тетрәндерә иде. Миңа менә иң көчле тәэсир иткән Гали апа Булатова булды. Ул Шарияздан абый Сарымсаковның хәләл җефете иде, хатыны иде. Шуңа күрә мин аның үзе генә уйнаганда да һәм аның белән уйнаганда бигрәк тә шундый рәхәт сәхнәдә үземне рәхәт хис итә идем. Актерның язмышын рольләр билгели. Э, менә сезнең үзегез өчен этапный дип әйтәләр бит инде, хәл иткеч Актерлык язмышында бик ниндидер борылышлар, яңа баскычка күтәргән рольләр ниндиләр алар? Гүзәл,
сәхнәдә бит артистның язмышы өч өчкә бүленә. Яшьлек, урталык һәм дә инде олыгаю китү. Картлык дип әйтмәс идем, артистка шул картаймый бервакытта да. Яшь чакта, әлбәттә, инде менә беренче мәхәббәт, Хәя абыйның Рәфкать Бикчәнтәев куйган Беренче мәхәббәт белән каядыр мин халыкка таныттырдым үземне. Шактый вакыт үткәч, Гүзәлем Әсәл булды минем өчен бик истә калырлык һәм дә ниндидер үземдә Бер яңалык ачкан кебек булды. Ул да ниндидер театрның иҗаты белән бәйле, чөнки ул зур вакыйга иде ул заманда. Чингиз Айтматов бит инде ул, ул заманда инде без ул йотлыгып укый идек, аның китаплары яңа гына чыккан иде ул заманда. Һәм шул әсәрне сәхнәгә кую һәм миңа ул әсәрне уйнау, әлбәттә, бу бик минем өчен зур бәхет иде ул, һәм дә минем ниндидер иҗат юлымда ниндидер бер, бер

Әкбәсәр. Юк инде ул. Кайчандыр үзенең кайгысы белән, шатлыгы белән яшәүче бер кыз бар иде. Ләкин ул хәзер үлде. Аңардан истәлек кенә калды.
Димәк, безнең бергә торган чакларыбыз бары истәлек булып кына калды. Дөрес түгел әсә. Үлгән кешене генә искә алып сөйлиләр, ләкин без бит тере, без яшибез. Мин сине әүвәлгечә яратам, әсә. Дөрес, мин синең алда бик нык гаепле. Ләкин кичереп була торгандыр бит. Ә шундамыни?
Ә сама, мин аның әтисе бит. Әти дигән сүзне ул беренче тапкыр бүтән кешегә әйтте. Син бит мине көткәнсең, ә сама. Самат та көтте.
Аңа әти дигән сүзне әйтү бик кирәк иде.
Ул спектакль белән без Тукай премиясен алдык. Мин, режиссер, Ташкенттан килгән Ага кеше иде. Аннары Шәхсәнәм Асфандиярова, Ренат Таҗетдиновлар. Менә Тукай премиясен театрда бит инде спектакльга бирәләр. Спектакльдә катнашкан артистларга. Менә шул да минем өчен каядыр бик ни шатлыклы вакыйга. Һәм ул исемне, әлбәттә, мин гомер буем инде акларга тырыштым. Ә инде урталыкка килеп җиткәндә, әлбәттә, хушыгыз, Туфан Миннуллинның трилогия әсәре Миләүшәнең туган көнендә, аннары Дуслар җыелган җирдә дә Миләүшәне уйнадым мин һәм дә Хушыгыз да. Менә хушыгыз инде минем урталыкта булды. Мин инде аны шундый уйнадым, әйтерсең лә мин инде бу сәхнәгә соңгы тапкыр чыгам. Бу минем соңгы ролем кебек. Теге руслар әйтмеш, лебединый песни кебек булды. Чөнки ул минем бөтен ул вакыттагы, ул чордагы бөтен кичерешләремне, уйларымны барсын да мин шушы роль аша җиткердем халыкка. Һәм дә ки инде менә каядыр инде өченче чор инде олгаю чоры белән мин инде башладым менә улымның Фәритнең Бишура спектаклендә Диплом, диплом әсәрендә инде, диплом спектакль иде, Бичурада шул бер күршекәй дигән бер өлкән хатынны уйнадым инде. Бу минем өчен дә бер яңалык булды. Әби диергә дә була. Әйе, әйе. Анда инде, әлбәттә, мин инде уже яшь кешене, яшь хатынны уйнамый дирем, ә менә шушы каядыр олгайган, бик күп газаплар, балалары сугышта үлгән. Менә минем өчен дә бик зур ничек дип әйтим инде, бәхет иде. Шушы спектакльдә ул да бик уңышлы булды. Ул авылның таркалуы, әлеге дә баягы яңа бөтенләй тема. Мансур Гыйләҗевнең әсәрен артистлар менә шундый я не Азгар Шакиров

Аңгыралар бит әле, җиде ятим бәбкә җидесе дә матур булып очып киләләр дигәндә, явыз тилегән күтәреп алып китмәсен диюем. Дөге, дөге, дөге, дөге. Хәзер нинди тилгән булсын, алары да калмады. Дөге, дөге, дөге. Үзегез ни хәлләрдә? Төрлечә, күршекәй, төрлечә. Карт та мәзәк. Җиңеләя башладымы? Ә аңа нәрсә булган? Саташкалы, нишләмәк кирәк, картлык галәмәте, зиһене дә тарала башлагандыр, күзенә дә күренгәли, ахры. Әй, тыныч кына теге дөнья белән хушлашабыз дигәндә.
Ә Җәлетдиннең сукмаклары күп. Бәндәләрне төрлечә алып китә. Дөге, дөге, дөге, дөге, дөге. Бичураны күрдем, ди бит, дивана. Әстәгъфирулла тәүбә.
Урталык чоры киткәч, шул бичура белән кереп киттем мин. Аннары миңа Сәлимәне Шаҗәрә Туфан Миннуллина әсәрендә Сәлимәне уйнарга туры килде. Менә анда да бөтенләй ул моңа кадәр мин андый рольне уйнаганым юк иде. Һәм анда күпләр сезне танымады да. Мин анда иң кадерле нәрсә булды, минем сәхнәдәшләрем мине килеп котлап, ниндидер миндә яңалык ачкан кебек, менә ул бит театрда иң кадерле, үзеңнең сәхнәдәшләрең килеп сине котласа, аннан да кадерле нәрсә юк. Тамашачы ул сине ничек уйнасаң да кабул итә бит инде. Ә менә сәхнәдәшләр, Килеп сине шулай котласалар, Наилә, шундый әйбәт уйнадың, бөтенләй яңача ачылдың, дип әйтүе бу бик кадерле булды миңа. Сәетбәков белән Сәетбәкова сезгә нигә кирәк булды? Сез Хәсәнбәк, я Шаһибәк Сәетбәковны беләсезме? Юк, белмим.
Ничек инде белмисез?
Үзегез Сәетбәкова. Булса ни?
Бу Бу синең кемең? Ул да Сәйдбәковларны эзләп йөри. Без Сәйдбәковларның шаҗәрәсен төзибез. Нәрсә соң ул шаҗәрә? Родословное дерево. Да. Да.
Нигә бер сүз дә дәшми? Ирләр алар кирәкле сүзне генә әйтә. Да. Да.
Син Сәйдбәковларга ошагансың. Димәк, сез аларны беләсез. Юк, белмим. Сәйдбәковлар юк. Аларның тамырларын кырттылар.
Ничек инде? Менә ич сез исән, мин исән. Ә алар юк.
Мин дә юк. Бетерделәр. Ничек бетерделәр? Бетерделәр дигәч бетерделәр инде. Нигә төпченәсең? Менә Гулахны беләсезме? Беләм.
Ә шул мин лагерьның кызы. Шунда тудым. Әтиемне атканнар, әнием үлгән. Мин беркемне дә белмим. Родословное дерево. Срубили аны. Кистеләр.
Аннары инде, әлбәттә, әни килде. Әсәрдә миңа әнине бирү, ул инде театр өчен, минем өчен бик зур вакыйга булды. Чөнки менә моңа кадәр инде Галимә апа Ибрагимова уйнаган ананы бит инде бөтен халык истә, халыкның, тамашачының исендә бит инде. Беренче менә э, премьерага чыкканда бик каушадым. Тамашачы бик үк тиз кабул итмәде мине. Беренче пәрдәне бөтенләй кабул итмәде. Шуннан соң Икенче пәрдәдә каядыр инде анда малае белән, ниләр белән кичерешләр барганда, каядыр тирән теге уйланулар, тирән фикерләр белән халык каядыр азна мине кабул итә башлады. Ә инде өченче беткәндә монолог укыганда инде ананың монологы балалар турында анда инде Тулысынча тамашачы мине кабул итте. Аннан соң уйный-уйный ук инде, әлбәттә, каядыр шомардым дип әйтергә дә була. Ананың бит аның уйлары, борчулары бөтен ананың бер төсле бит. Шәһәр анасым ул, авыл анасым ул. Аннары минем ананы уйнарга хакым да бар. Мин үзем дә ана, оныгым да инде минем үсеп җиткән иде ул вакытта. Анда минем оныгым да уйнады әле ул, әни килде дә, Йосыф. Шуңа күрә барыбер инде минем ананы уйнарга хакым бар иде. Аналар өчен балалар шулай. Кайберәүләре вафат булсалар да мәңге исән, чөнки алар намус белән үлгән балалар. Ә кайберәүләре икмәк чиртеп яшәсәләр дә мәет. Әни, ятып тор әле, сиңа борчылырга ярамый, әни. Кирәкми, балам.
Мин күп яттым инде. Ул да ятуларым тагын да күбрәк. Бераз басып торасым килде. Менә сез минем белән өч ай буена курчак уйны уйныйсыз. Янәсе әни карт кеше ничек ялганласак та ышана. Ә мин сезнең ялганнарыгызны белеп, сизеп торам. Сәйярның хатыны Римма нинди практикада икәнен дә, ничен кеше өендә ятуымны да. Авылга ни өчен җибәрмәү көзне дә, Хафизымның ни өчен кайтмавын да, барысын да белеп-сизеп торам бит мин. Ана кешенең колагы ишетмәсә дә, йөрәге ишетә. Сез беләсез, минем күп яшисем калды. Васиятем сезгә шул. Кеше булыгыз. Куркак җан булудан сакланыгыз. Кеше куркак булса, ул җанын саклап калыр өчен теләсә нинди җинаятькә бара. Атасын да, анасын да, хәтта милләтен дә сатып
Менә рольләрегезне барладык, ләкин Наил апа сезнең актер өчен бик драматик чор. Э, әлбәттә, тын алыш, эшсезлек, билгесезлек. Сезнең дә ул чор урап узмаган һәм 7 елга сузылган. Менә бу чорда бит сынарга, сыгылырга да мөмкин.
Беләсезме, ул чор бөтен артистта да бар. Менә урталыкка килеп җиткәч, рольләр дә азрак була, сиңа туры килмәгән пьесалар да туры э, була. Ләкин мин нәрсә белән үземне җиңдем? Мин педагогикага. Башта театр училищесына мине Марсель Хакимович үзенә алды э, ассистент булып. Ул курста әле Фәрит тә укыды. Без Илдар Хәйруллин белән ассистент идек Марсель Хәкимович театральный училищеда. Аннан соң инде мин университет культурага мин анда чакырдылар. Анда мин 20 ел укыттым, 4 выпуск чыгардым. Менә ул нәрсә мине ничектер коткарды. Яшьләр белән эшләү, шәкертләр белән эшләү ул бит бик зур бәхет. Ул заманны да тоясың, каяндыр минем фикерне дә яшьләр белән бергә фикер йөртәсең. Миңа калса, менә бу нәрсә мине коткарды. Менә бу рольдән соң миңа бүтән бернәрсә дә куркыныч түгел дигән ролегез нинди? Бар мул. Шаҗәрә.
Сәлимә роле. Анда күп нәрсәләрне мин җиңдем үземдә. Үземдә булмаган нәрсәләрне. Анда режиссер Фәрит Бекчентаев иде, ул әсәрне куйды. Бик Туфанның әйбәт, көчле әсәре иде ул. Анда инде мин элегрәк теге Күбрәк үземне уйный белим инде сәхнәдә. Ә монда бөтенләй икенче. Гулакларда булып кайткан, тамәке тарта, эчә. Үзенең милләтенә, үзенең теленә тугрылыклы булып калган хатын, көчле хатын. Мин аңа бик авырлык белән килдем. Чөнки без күбрәк теге Станиславскина систем буенча я предлагаемых обстоятельствах дип без шулай тәрбияләгән күбрәк. Э, ул чорда шулайрак күбрәк уйный идек. Ә менә бу инде әсәрдә образ, образ режиссер инде прямо образ тудырырга кирәк. Монда үзеңне үзеңне уйнама, менә бу бит бөтенләй икенче дип инде шулай итеп бик газапланып, газапланып эшләгән рольләр, алар бик кадерле булалар. Шуңа күрә миңа менә ниндидер бер үземне сындыра торган, үземне ниндидер яңадан сынап карый торган. Артист кеше үзен бит гел исбатларга тиеш, артист икәнлеген. Һәрбер рольдә үзеңнең артист икәнлегеңнең, әйтәләр бит, исбат ит үзеңнең дөя түгеллегеңне. Менә шул әйбер бар инде ул театрда. Һәрбер яңа рольне уйнаган саен, һәрбер сәхнәгә чыккан саен, син үзеңне артист икәнлегеңне, үзеңнең сәхнәдәшләр алдында да, тамашачылар алдында да исбат итәргә тиешсең. Менә бу рольдә инде мин үземне яңадан туган кебек булдым.
Барыбер дә Фәрит Рафкатович белән менә эшләү сезгә кайвакыт башка спектакльләрдә дә безнең өлкән буынга авыррак бирелә дип әйтәсез сез әңгәмәләрдә. Менә бу авырлык нәрсә белән бәйле? Әле фикеремне әйтеп әйтеп киттем бит инде. Без каядыр психологический театр, без каядыр икенче чорда тәрбияләнгән, икенче, ничек дип әйтим, сәхнә теле белән эшли торган артистлар, безнең буан артистлары. Ә менә яшьләр театр бит ул барыбер гел үзгәреп тора. Театр бит ул уен, барыбер ул уен. Шуңа күрә уенны кичерешләр белән бергә бәйли бәйләп, бәйләп, бәйләп сәхнәдә үзеңне уйнарга кирәк. Менә яшьләр хәзер шулай. Алар фикерне дә югалтмыйлар, кичерешләрне дә бирә, шул ук вакытта уен икәнен дә онытмыйлар. Уен белән дә мавыктыралар. Менә шуңа күрә безгә, әлбәттә, яшь режиссер белән, бу очракта инде мин Фәрит Бекчентаев белән дип әйтим, ул бит Марсель Хәкимовичтән соң ул нитеп артистлар белән иҗат итә башлады. Менә безгә авыррак булды, әлбәттә. Әмма ләкин без үзебезне җиңеп бардык, яңа тәрбияләндек дип әйтим инде, өр-яңадан каяндыр сәхнә теленә каядыр өйрәнеп, ирешә башладык. Әм дә ки инде, әлбәттә, барыбер уңышлы уйныйбыз инде, мин шулай дип уйлыйм, тамашачы безне барыбер кабул итә, безнең буынны барыбер ничектер ярата. Фәрит Бикчәнтәев турында сөйләшә башлагач, аның һәрбер эшен кабул итәсезме сез? Кабул итмәгәннәрен тәнкыйтьлисезме? Менә ниндирәк мөнәсәбәттә? Тәнкыйтьләмим мин.
Чөнки Фәрит ул спектакльне куймый гына. Кую гына түгел, ул аны тудыра. Тудыра ул аны, менә баланы тудырган кебек тудыра. Ә тудырган баланы ничек гаеплисең инде аны? Бала туа, ниндидер кимчелекләре белән дә туа ул. Шуңа күрә мин моңа Бернинди тәнкыйть әйтә дә алмыйм мин. Ул спектакль чыгарганда кайвакытта мин залдан карап утырам, ниндидер миндә фикерләр туа икән, ул миннән сорый, я ничек? Мин әйтәм, менә миңа калса менә шулайрак, миңа калса шулайрак. Минем минем фикерләрем белән килешә ул. Мин күбрәк шул тудырган вакытта нитәм. Ә спектакль уже чыккач инде анда, әлбәттә, иң кирәкле әйбер бит режиссерның артистлар аша кереп, артистларга үзенең фикереңне, үзенең мәгънәңне, үзеңнең әсәрдәге ниен җиткерергә. Һәм ул шул әйбергә ул ирешә, Ул булдыра. Шуңа күрә бит сәхнәгә артист чыга. Режиссер бит чыкмый. Артист аша без спектакльне кабул итәбез. Менә ул әйбер Фәриттә бар. Ул артистлар белән эшли белә. Шуңа күрә мин спектакльне карыйм, мин артистлар өчен шатланып утырам. Артистлар җиңеп чыга. Артистлар режиссерның телен аңлап, җиткерә. Безнең артистлар, Аллага шөкер, режиссер белән ни уртак тел табалар. Уртак тел тапкач, спектакль, әлбәттә, артистлар аша кабул ителә. Менә бу темага кергәнбез икән, бер әңгәмәсендә Фәрит Рафкатович әйткән иде, э, безнең Камал театрының иң зур казанышы ул артистлар ансамбле дип. Әйе. Менә сез шушы ансамбльдә партнерлык турында да берничә сүз ишетәсе килә. Иң бәлки сезнең өчен Иң уңайлы партнер кем ул? Әлбәттә, әлбәттә. Бәлки кем иде? Спектакльдә ансамбль булырга тиеш. Спектакльдә ансамбль булмаса, спектакль юк. Ул таркау була. Ансамбль булганда гына спектакль уңышлы була. Ә инде партнерга кайтып калганда, әлбәттә, минем иң яраткан партнерым Ренат Таҗи. Әле без менә кичә генә аның белән мәхәббәт турында сөйләшеп уйнадык. Без аның белән яшь чакта Гүзәлем Әсәлне уйнаган идек. Һәм монда инде без ике картны уйныйбыз. Һәм менә аның белән уйнау шундый рәхәт. Чөнки ул синең өчен дә уйный ул. Үзе өчен генә уйнамый. Бу артистлар үзен генә уйныйлар. Ә бу партнерын уйный. Аның белән уйнау шундый җиңел, шундый рәхәт. Ә сез үзегез нинди партнер икән? Ансын инде сез артисттан сорарсыз, башка артисттан сорарсыз, мин үзем не әйтә алмыйм. Үзем турында мин әйтә алмыйм. Ну, без Ринат белән бик әйбәт. Без бер-беребезне тоеп, бер-беребезне уйна, ничек дип әйтим инде, аңлап уйныйбыз. Бер-беребезне тоеп аңлап уйныйбыз. Ул минем яраткан партнерым. Аннары шактый рольләр бергә уйнарга туры килде бит инде аның белән дә. Аннары бик әйбәт, әлбәттә, партнер. Шәүкәт абый иде Биктимеров. Аның менә бөтен әгъзалары уйныйдыр. Күзләре уйныйдыр, йөзе уйныйдыр, бөтен гәүдәсе уйныйдыр. Мин бит әле ул вакытта япь-яшь идем. Ул инде шактый уйнаган артист иде. Менә шундый бәхеткә ирешергә туры килде. Режиссер Лев Додин бер китабында болай дип яза, Актер никадәр сәхнәдә озак яши, Шул кадәр күбрәк тоемлауны югалта. Тәҗрибә еш кына үлемгә китерә, ди. Ягъни, актерның менә артык үз-үзенә ышануы турында сүз бара инде. Мин, мин инде...
Мин бервакытта да артык үземә ышанмадым. Бервакытта да, һәрвакыт борчылып, һәрвакыт үземдә үзем казынып, бөтен ниләрне, җитешмәгән якларыны тоеп, Мин үземә бик таләпчән. Мин ул фикер белән килешә алмыйм. Бәлки ул бик күп уйнаган артистлар турында сүз барадыр. Киноларда, телевидениеләрдә, ниләрдә үзләрен теге бөтенләй исраф итеп, э, чын теге үзенең асылын югалткан артистлар турында сүз барадыр. Э, ул бит инде э, Питер э, ни м, зур театр, алар анда артистлар бөтен җирдә катнашалар. Менә мин ул нәрсәгә каршы. Бер вакытта да тәҗрибә дигән әйбер ул зыян китерми сәхнәдә. Ә бит Әмма ләкин, әлбәттә, үзеңә үзең бик таләпчән булырга кирәк. Сәхнәдә артист акыллы булырга тиеш. Акыллы.
Менә миңа ирешә шул акыллылыкка? Миңа менә Рәфкать Бекчентаев минем миңа беренче мәхәббәт спектакле дә бүләк иткән альбомда менә шундый язма бар иде. Шундый сүзләр булачак акыллы артисткага дигән иде. Димәк, талантлы да түгел. Акыллы. Димәк, акыллы артистка ул күп әһәмият биргән булгандыр инде, режиссер буларак. Ул э, не зря... Менә бу акыл ул э, нәрсә ул? Э, мудрость мол, ум мол, әле инде күп начитанность, мин русча әйтәм, чөнки төгәл аңлашылсын өчен. Акыллы, димәк, әйбер тормышта акыллы булырга тиеш ул. Күп укыган, әлбәттә, күп нәрсәне аңлый торган, дөньяга битарафлык булмаска тиеш. Менә бит без русьта шундый сүз бар, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Шуңа күрә сәхнәдә кешенең кем икәнлеге, нинди кеше икәнлеге, нинди генә роль уйнаса да барыбер күренә, сизелә ул менә. Шуңа күрә ул акыл ул менә туплана менә шулай дөньяны кабул итү, вакыйгаларны кабул итү, кешеләрне кабул итү, э, пьесадагы уйнаган пьесадагы вакыйгаларга үзенең карашың, мин мәгънәсен аңлау, менә шул шул акылы булырга тиеш. Ә менә Дойдин сүзләрен сез инкар иттегез, ләкин аны психологлар да бүгенге көндә менә 5 ел Кеше бер урында биш ел эшләргә тиеш. Ә артистлар бит инде гомер буе бер театрда эшли. Ну бит артист бит гел бер эшне эшләми, ул бит төрле рольләр уйный. Төрле рольләр уйный. Гомумән, мин үзем тормышта кешегә карата минем шундый фикерем, кеше нәрсәгәдер ирешергә теләсә тормышта, Төгәл бер төгәллек бер булырга тиеш. Бер үзенең эшеңә бирелеп, шунда гына эшләргә тиеш миңа калса кеше. Әйтәләр бит, э, уңышка ирешергә теләсәң, бер объектта юнәлт үзеңнең карашыңны, үзеңнең көчеңне. Ә сез менә бер юнәлештә эшләп, көчне туплап, ирештем дип уйлыйсызмы? Менә ниндидер Кеше бер вакытта да төгәл ирешә алмый дөньяда. Барыбер ирешә алмаган, эшләмәгән эшләр барыбер кала инде ул. Мин менә бөтен нәрсәгә ирештем дип кеше алай әйтә алмый. Үземнең теләгемә ирештем, үземнең юлыма тугрылыклы мин. Минем бер вакытта да үз эшемнән бизгәнем юк. Шулаймы? Бер вакытта да. Юк, бер вакытта да. Бер вакытта да мин үземә бик нык, үземнең эшемә бирелдем гомер буе. Үземнең табигатемә шул эшне генә эшли алам кебек. Үзегезнең кайсы елыгызны сез кире кайтарып, берәр елны яшәп алыр идегез? Бәлки ниндидер чорны, ниндидер мизгел дисез сез менә?
Белмим инде, миңа карса иң кадерле тормышта мәхәббәт мизгелләре. Бәлки шуларны кайтарыр идем. Чөнки Тормышка көч бирә торган мәхәббәт, мәхәббәт мизгелләре. Ул, әлбәттә, аны иң истә калган мизгелләр шул инде, ул, әлбәттә, аны кайтарып булмый инде аны хәзер. Әмма ләкин мәхәббәт тормышта кирәк. Нинди яшьтә булса да.

Борчылганы өчен. Әй, карчык, үзебез өчен үзебез борчылмасак, үзең өчен тагын кем борчылсын, эй. Әй, Алла.
Син гомер буе мине яратып яшәдең. Күрсәтмәскә тырышсаң да, Сизә идем бит мин аны. Кая инде ул, кая инде ул кашык сиздерү? Гомер буе гадәтсезләнеп, тәрбиясезләнеп, гомеребез үзе узды. Кая инде ул? Әйе, ярый әле син мине ташламадың, янымда булдың. Мин гомеремне синең белән үткәрүемә Горурланам. Рәхмәт, әби.
Рәхмәт. Син дөрес әйтәсең. Да. Без әйбәт яшәдек. Да.
Башкалардан ким хур булмадык. Юк, юк, юк. Мин генә сиңа бер генә бала да бүләк итә алмадым. Күпер нәрсә юк бар нәрсә сөйлисең. Нәрсә булды әле сиңа? Карчык, нигә шушындый сүзләр сөйли башлады?
Ногман. Ау.
Яратам дип әйтсәң идем бер генә мәртәбә. Театрда халык бик күп иде шул. Бәлки шул иткәндер. Теге кәефеңне җибәргәндер. Ярый, хәзер мин, мин хәзер ни, Сиңа чәй генә ясап керим әле, ярыймы? Син Мин әйе. Нигә бер 45 елга бер генә мәртәбә миңа да чәй ясарга ярыйдыр инде. Рәхмәт.
Ярый, мин хәзер.
Мин хәзер, әнис, хәзер.
Сез тормышта кешеләрне үзегез сайладыгызмы, әллә сезне сайладылармы? Мине сайладылар.
Ә дусларны? Дуслык, ну аны күрәсең, сайлап булмыйдыр. Дуслык ул э, ниндидер тиешле шартлардан, уртак эштән килеп чыга ул, бер-береңне ярдәм итү ниеннән килеп чыга ул дуслык. Әмма ләкин Мин үзем бик яратадыр инде дусларны сайларга балачактан ук. Әйдә, дус, дус булыйк әле синең белән дип әйтәдер идем. Әле теге без Артекта ял иткәндә бер нидән Германиядән бер кыз килгән иде. Менә бик озак аның белән язылыштык без. кияүгә чыгып, инде балалар туып, һаман язылыштык. Менә соңгы арада гына каядыр азына тукталдык. Менә мин аны үзем, әйдә дус булыйк әле синең белән дип, бик ошатып сайладым инде. Менә шундый ниләр була. Бара-бара инде олгая-олгая каядыр үзеннән үзе дуслыкны саклап калу кирәк бит әле. Аның бик зур җаваплылык бит ул дуслык. Ә менә бара-бара дуслыклар китеп бара. Чәчеп җыясың дуслыларны.
Анайда апа, бүгенге көндә үзегезне сез ничек тоясыз? Рәхәтме сезгә яшәү? Менә хәзер синең белән сөйләшеп торганда рәхәт. Тормышта иң кирәкле әйбер тынычлык кирәк. Җан тынычлыгы кирәк. Җан тынычлыгы ул бөтен нәрсәдән дәвалый торган, бөтен авырулардан дару да кирәкми, җан тынычлыгың булса. Эшлим әле менә, Аллага шөкер, театрда. Әле рольләрем бар. Театрга киләм, менә шундый рәхәт итеп үземне хис итәм. Яшьләр белән аралашам, театр яши, мин, мине дә ничектер әле санга сугалар, Аллага шөкер. тормышта да бөтенләй бер бар кебек. Балам бар, оныгым бар. Менә аларның тормышлары тыныч булсын. Аларның тыныч булганда миңа да бик рәхәт.
Онык дигән сүз яңгырады. Әйе.
Шушы бабайлар чуагындагы Хәлимә оныгына әби димә миңа. Яратмыйм ул сүзне ди. Менә сез, гомумән, бу әлбәттә темага кереп китәр өчен. Әйе, аңладым, аңладым. Йосыф турында берничә сүз. Әби дип әйтми, ул миңа дәвәни ди. Дәвәни ди ул миңа, ул миңа бик игътибарлы. Минем аңа менә уйнамаган вакытларга туры килде аның тууы. Мин аңа бик күп көч салдым. Минем бөтен дөнья тукталган иде, тик аңарга гына бөтен күңелем аңа салган идем. Гел бактым аны, чөнки балалар бит алар эшлиләр иде. Үстердем дип әйтергә дә була инде, бик өлешем генә күп керттем теләп керттем менә. Чөнки яшь чакта безнең балаларга вакытыбыз юк иде. Без бит инде айлар буе гастрольдә йөри идек. Апам карады, әнием карады, әби карады э, Фәритне, улымны. Ә менә инде онык әйтәләр, баланың баласы балдан да татлы диләр бит. Ә менә оныкка минем көчем җитте, вакытым җитте. Музыка мәктәбендә йөрттем, аны бетерттем, музыканы хәзер бик күп коралларда уйный, фанода, гитарада, э, трубада, э, нидә. Менә Дәвәни дип инде миңа ниләр котлый инде туган көннәре белән. Кайгы күрмә дип яза миңа, татарча яза. Татар телен инде бик тырыштым, татар телен сеңсен үзенә, татар телен онытмасын дип инде гел татарча сөйләштем. Башта кечкенә чактан ук татар җырларын җырлап, татар ниләрен, китапларын укып инде аңа Наиля апа, беразны э, шаян гына сорау бирсәм буладыр? Буладыр инде. Театрда Наиля Гәрәевның күз тию турында легендалар йөри. Менә бу э, чыннан да э, шулаймы ул? Ой. Аның мәгънәсе нәрсә, хиссияте ничек аңлатасыз сез? Мин аны берничек тә аңлата алмыйм. Менә, ләкин менә булган хәлләр Шуны раслый менә. Хәзер инде минем, әлбәттә, шул хәтле күземнең андый нуры юк. Барыбер куркалар менә. Баланы күрсәтмиләр. Ну, хәзер Аллага шөкер, Аллага шөкер дим инде. Шөкер ана, шөкер ана дип әйтеп куям инде баланы күрсәтеп. Субханаллаһ дим инде, әйе. Менә аны хәзер сөйләсәң, кеше ышанмас. Шундый очраклар туры килде. Аны хәзер әлбәттә инде театрда инде ни булып сөйлиләр хәзер бер ни. Менә анекдот итеп. Нәрсә дип дип әйтә алмыйм инде. Э, Хисмат э, хәзерге көндә миннән куркып тора инде менә. Әсхат Хисмәт.
Әсхат Хисмәт.

Шуннан соң теге сәхнәдә бик үк теге күренми дигән җирдә аны болай нитеп алдым да, сыйпап алдым да, ой, мә әйтәм, синең бик нык икән күкрәкләрең дигән, икенче көнне күкрәкләре шеште. Менә шуны берничек тә оныта алмыйм. Аннан Бәлки ул очраклылык. Аннан соң бер заман шулай бер э, Илдар Хайруллинның ни э, яңа курт калган иде. Ой, мәйтәм, шундый әйбәт балони ул вакытта юк иде беркемдә дә. Шундый матур балони куртка дип әйтүем булды. ишеккә эләкте дә шарт итеп җыртылды. Ана шул Фирдәвес э, мәрхүмкәй Мәхҗамованың э, яңа йогын күрдем дә теге башкачтан менә менә ой мен әйтәм шундый матур йог кигәнсең Фирдәвес дип әйтү булды. Менде дә жуып илде дә шул вакытта газ белән бөтенләй җуынды. Бөтенләй теге җанды йогы. Ну менә ул андый гына түгел. Аннан соң иң соңгысы ул теге яза торганда түгелдер инде. Зөлфәт Хаким килеп керә.

Как Дэнди лондонский одет дип әйтүем булды. Атлавы булды, бөтен гәүдәсе белән шоп итеп җыгылды. Нәрсә булды соң миңа ди, тора алмый. Нәрсә булды соң миңа бөтен теге киеме белән, гәүдәсе белән. Шуннан соң Әсхәт Хисмәт ничек нәрсә булды? Наиләнең күзе тиде сиңа ди. Менә сокланам, мин сокланырга яратам шул. Аннан соң менә нигә инде ул Хәлим Җәлаловка Аны бәлки менә бер ике кешене генә калдырырсыз. Хәлим Җәлялов Диләфрүзне уйныйбыз. Ә юк, уйныйбыз Азатны. Ул анда ул Шүрәлене уйнады. Ул бит инде былай күрер күзгә бик үк теге не матур түгел. Шуннан соң триколар, триколар кигән инде яшь чак инде карадым да, ой, мәйтәм. Хәлим. Гәүдәң матур икән синең, дип, триколар ки, бик матур, дип әйтүем булды. Икенче көн театрга килә, кулын сындырган. Мин аны белмәдем, Диләфрүздә уйный, анда бит Даганга менә ул. Ой, Даганга менә алмыйм бит, менә Диләфрүзнең генә күзе тиде, кулымны сындырды, ди. Менә теге шундый туры килә. Мин әйтәм, туры килүе генә бит инде ул, дип. Юк, Хәзер ышандырып булмый инде. Ярар, менә шундый көлке ни булып алды инде. Менә соклана беләм. Бик сокланырга яратам шул мин. Наилә апа, мин дә сезнең белән соклансам буламы бүген? Минем күзем тими. Мин хәзер мин үзем курыкмыйм инде андый күз тиюдән. Шундый көләсез, япь-яшь кызлар кебек. Менә сезнең белән утыру шундый рәхәт мизгелләр. Миңа да гүзәл бик синең белән, мин сине бик яратам, сине бик бәхетле булуыңны телим. Биш ел элеккеге бер әңгәмәгездә сез Бабайлар чуагы минем карьерама нокта булыр дип Шулай дип уйлаган идем, әйе.
Әйткәнсез бер әңгәмәгездә. Һәм инде сезнең менә биш ел узды, тагын махсус сезнең өчен спектакль куела. Менә Бу спектакльдә ниндирәк роль, ул нинди сораулар тудыра сездә? Алдан әйткән ни диләр бит, алдан әйтергә э, базмыйм мин, чөнки әле ул э, мондый гына рәвештә, әле без үзебез генә укыйбыз. Э, ну, тәкъдим иттеләр миңа ул әсәрне. Ул күптән тәрҗемә ителгән, Ябдразяков. Ул ни режиссер, актер булган ни Автор.
Таджикстаннан ахрылые. Ул үзенең әнисенә багышлап әсәр язган. Ике кешелек. Әни, ананың баласы белән сөйләшүе. Баласы, малае инде аның бик зур түрә. Әнисе белән сөйләшергә вакыты юк аның. Ә бу әнисе гел борчылып, аның өчен аныңга гел шалтыратып тора. Менә шул шалтырату телефон аша ул гел малае белән үзенең фикерләрен, үзенең кичерешләрен, үзенең уйларын аңа җиткерә. А тегенең вакыты юк. Менә э, ул мин риза булдым, чөнки ул минем ниләремә, табигатемә, минем уйларыма, минем борчуларыма шундый туры килә. Минем дә бит бердән бер балам. Мин дә инде гел-гел э, нитәм, борчырга да миңа ярамый, нитми дигәндәй. Менә ул нәрсәләр ничектер э, ана кешенең балага карата Аның бал, ананың ялгызлык икәнен сизү инде. Менә ул әйбер бик әйбәт шул Әбдразаков ягыннан бик әйбәт язылган. Беренче репетицияләрдә гел елады дип әйткәннәр иде. Чөнки үземнең борчуларым, үземнең уйларым шундый тәңгәл туры килә, нәкъ үземнең сүзләремне әйткән кебек. Мин хәзер бик тиз җылыйм. Мин бик йомшардым хәзер. Күңелем, ну, кем әйтмешли, бу яшьтә шулай буладыр инде ул. Кечкенә генә бер нәрсәгә дә мин инде э, күңелем тулып, мин җылап җибәрәм. Менә шуңа күрә мин монда әлегә баягы инде э, режиссер Фәрит әйтә инде. Син бит монда син түгел, бу бит бөтенләй икенче кеше. Нигә син аны үзең булып укыйсың соң? Шуңа күрә монда әле бар кайбер ниләр. Кырысрак сөйләшергә кирәк, кырысрак дип инде, кырысрак. Ә мин менә шул кырысрак бик үк теге сөйләшә алмыйм. Мин гел йомшак, нитеп кенә инде шундый ни. Хискә бирелеп, хискә бирелүчән инде мин бик. Менә шул әйбер бар, Гүзәл. Мин көнемне шул улымның шалтыратуы белән башлыйм. Иртүк миңа улым шалтыратмаса, минем әле мин яшәмим әле мин. Менә аның мин аңа гел әйтәм, миңа иртүк шалтырат. Шуннан соң да мин яши башлыйм. Менә шул әйбер инде ул. Нидә дә шул, әсәрдә дә шул әйбер. Миңа аның тавышын ишетү, исән-сау булу кирәк. Шул вакытта мин тормышым, көнем шуның белән башлана. Мин яши башлыйм. Наилә апа, исәнме, улым, спектакле, әле сезнең иҗатыгызда нокта булмасын, өтер генә булсын, һәм инде һәр таңыгыз исәнме, улым, дигән сүзләр белән башлансын иде. Амин, шулай булсын.
Килүегез өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә дә.
Юбилейларны матур итеп, Исән-сау, җан тынычлыгында үзегез әйткәнчә каршыларга насыйп булсын һәммәсе. Сезгә дә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бөтен караган, тыңлаган кешеләргә дә сәлам, исәнлек-саулык, хәерле гомерләр насыйп итәм. Амин, шулай булсын.